Dem baş. Ez kêf xweşim bi dengê we bihîstina rengê we ji Radya Rojava jî spas dikim. Belê xemcimîn li ser Facebookê ev demeng kampaniya zimanê kurdî, pêncşema zimanê kurdî bi rastî nûçeyeke balkêş e. Zêdetir zanyarî li ser vê kampanî.

Di Facebookê de pir post û nivîs bi zimanên biyanî dihatin nivîsandin û ev jî me tefsîl ser zimanê me pir çêbû. Zimanê Facebookê di bi ziman ê zimanê serdestan mîna erebî, tirkî, farsî. Ne gog em dijî wan zimanan in na lê zimanê kurdî em dixwazin di ser hemû zimanan re em bibînin. Çalakiya pênçşema zimanê kurdî ronakek e ku hemû kurd ê di Facebookê dikaribin Facebooka xwe bi zimanê kurdî bixemilînin. Belê. Ev mebest çêbû. Ev ev kampanyî berdewam e? Ev kampanî bi hêvî me berdewam e û berdewam bibîne û rojên me tev bibin ji bo roja zimanê kurdî. Ba ne tenê roja pêncşembê be lê rojên hefteyê tev bibin ji bo zimanê kurdî. Ya giring li cem min û li cem van çalakvana ku em karibin zimanê kurdî bi zarokê xwe şêrîn bikin. Çawa em dikarin zimanê kurdî bi zarokê xwe şêrîn bikin di riya stranên kurdî re, di riya kultura kurdî, folklora kurdî re em karibin zimanê xwe, zimanê dayikê bi zaroka şêrîn bikin. Çi gav, gavo zimanê kurdî bi zarokan şêrîn bû, ewê hingê tu zanibite ziman zindî kir. Ango te ew rakir. Zimanê kurdî ne ji bo tenê rojekê ye, lê çalakî bû navê na çalakiya roja pêncşembê, ew jî dergehek e, çalakiyek, xebatek e ji bo ku miletê me agadar bibe ku zimanê kurdî, Ew yê giring ji me re. Zimanê serdestan em ê pê bixwînin û bê binivîsînin û çanda me jî pirê wê me xwendiye bi zimanê ê serdestan lê nayê wateyê ku em zimanê xwe ji bîr bikin. Zimanê me ji hemû zimanan girîngtir e. Ez ê karibim jî heger hûn derfetê bidin me. Belê mamoste derfet ji te re. Nimûneyekê ez ê bibêjim di salên ku li Hikûmeta Iraqî dixwest ku bi zimanê Kurdî wek ku şoreşa Kurdî li ser wan ferz kir ku em divê bi zimanê xwe bixwîn binivîsînin, şofîniyên Ereb mîna Saad al-Husarî wana, wê hingê xwestin ku zimanê Kurdî bi tîpê latîniyê neyê nivîsandin û bi xwe gihandin oldarên kurda ku gotin çawa hûn ê zimanê xwe dûrî zimanê Quranê bikin. Heyran zimanê kurdî kurd bi giştî rêza Quranê digirin û bi pirê kurdan ji tîpê xwe ê erebî tê nagihên. Ew ziman denga nagîne, denga nagîne miletê me. Ne ku em rêza Quranê nagirin, ne ku em rêza olê nagirin na. Em rêz digirin lê Zimanê me dengê wî cuda ne ji zimanê erebî. Em ê rêza zimanê erebî bigirin, em ê rêza zimanê farsî û tirkî bigirin, ê îngilîzî wana bigirin. Lê zimanê me taybetiyek wê heye. Me ev gotin anî ziman ji bo ez bibêjim îro roj rejîm diketiyê qonaxa xweyî dawî rejîma Sûriyê ew bê berî hingê berpirsîyarin Sûrî Gotin emê zimanê kurdî bi kar bînin wek zimanekî din di dewletê de lê emê emê bi tîpên erebî wî zimanî bi kar bînin. Ev heftê û çend sal kurd di zimanê xwe bi latînî dinivîsînin. Bi taybet Li Bakur û li Rojavayê Kurdistanê çawa ev dixwazin bîs me vegerînin qonaxa berî heftê û çar salan de ku tîpê erebî ji mer derbasî zimanê kurdî bikin. Hemû mamostayên me bi zimanê latînî dixwînin. Hemû şagirtên me ê ku hene bi zimanê kurdî xwendine, ê bi latînî tîpê latînî xwendine. Çawa? Ew ê tîpên erebî ji me re vegerînin. Ji bo herdem em di wê çarçova ereba de bin, erebtiyê de bin, şofîniyetê de bin. Ev tiştekî wê wê ne gelekî cihê xwe bigire nerîna min de. Divê Kurd bi çalakiyê xwe baş beştir rabin, nivîskarên Kurd bêtir bi rola xwe bilîzin, rewşenbîrên Kurd bêtir bi rola xwe bilîzin, zimanê Kurdî bi pêş bibin. Ev ya pênçşema zimanê kurdî jî gavek e gerek em çalakiyên din jî bikin. Berê jî hebûn çalakî salên berê jî hebûn salê pir qedexe jî hebûn ê îro roj yanî ew qedexa hanê tune yê li ser ziman. Em karin em karin derfeta xwe bibînin Û em zimanê dayikê bi pêş bibibin. Ev armanc jê yî. Belê spas ji te re Ezîz Xemjibîn. Em ê bernameyekî taybet ji zimanê kurdî re biafirînin û em ê we bikin mêvan û derfetê bidin zimannasa. Belê Ezîz Xemcivîn spas ji te re ji bajarê Frankfurtê li Elmanya bi me re bû. Rêz û silav ji bo we jî û spas ji bo guhdarên we. Spas.